Bayanda Basata. Reyata Basata Raba. Thank you Jesus. Makanaka Jesu makatendeka. Hakuna akaita ngemi muri Mwari vakanaka. Muri Mwari vakatendeka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mwana waMwari ngatirumbidzei Mwari ngatirumbidzei Mwari ngatirumbidzei Mwari ngatirumbidzei Mwari nokuti ndiMwari vakanaka nokuti ndiMwari vakatendeka yes my God yes my God yes my God reya tabasatara reya masatarabaya roya tabasata thank you Holy Spirit makanaka Jesu makatendeka there is no one like you our God yes muri Mwari vedu vakanaka muri Mwari vakatendeka Yes, Baba, tinokutendai, tinokutendai, tinokutendai. Nezita neropa raJesu. Child of God, pauri papo wana masoko maviri matatu aunoudza mwari wako aunorumbe kurumbidza mwari wako nezita rajesu varumbidze varumbidze varumbidze rumbidza mwari rumbidza mwari rumbidza mwari rumbidza mwari wako rumbidza yomeka right now In the name of Jesus Christ, Rumbiza your maker, Rumbiza your maker, Rumbiza your maker. In Jesus mighty name. Ngatirumbidzei Mwari masikatano, ngatirumbidzei Mwari masikatano. Pauri papo child of God, rumbidza Mwari wako, rumbidza Mwari wako nezita raJesu.

Yes, yes, yes, yes. In Jesus' mighty name we pray.
Yes, makanaka Jesu. Vachangoti joina toti Mwari ngaave nemi. Mwari ngaakuropafadzei.
Vana Mwari vari muno Mwari ngaakuropafadzei.
Mwari ngaave nemi.
Nhasi izuva renyu zuva richachinjwa upenyu hwenyu najehovha
zuva ramuchaona kubata kwamwari zuva ramuchaona nyasha dzamwari ndimwari vanozviratidza panoungano hanzi pamuchava miri vaviri muri vatatu muchange ndiripi ndimwari vanozviratidza pamunoungana takaungana so zuva ranhasi unoona mwari
takaungana iko zvino newe uchititeerera online zuva ranhasi unoona mwari uchaona mwari pabasa rako uchaona mwari pane zvinobatwa nemaoko ako uchaona mwari mumereji yako uchaona mwari mufamily yako pane vanoungana mwari jesu anozviratidza ane suma nerwari amasikati anhasi nezita neropa rajesu makatendeka jesu makatendeka vana mwari tisati tapedza nguva yakawanda asida kupedza nguva yenyu yakawanda toda kupinda muprayer woman of god kumamavengero book of first samuel 16 verse 23 kana ni book bible rakuvhura book of samuel chapter 16 paverse 23 ndichaverenga

tinoda kunamatira nyasha dzinoitwa dzirambe dziri pamusoro pedu dzitigadze nemadzimambo vana mwari kune dzimwe nyasha dzinenge dziri pamusoro pako in other ways woman of god pamusoro pako panokwanisa pane imwe gift mm-hmm. ndinobvumidza nhasi tugare nemadzimambo asi mangwana anodzokera mupoverty zvekare mm-hmm. unosumuka nhasi wasumuka man of god mangwana wodzokera paunga umbori david anga ari murume aifudza makwai david anga ari murume wekuti airidza mbira paairidza mbira akatanga kuridza mbira akatanga kuridza zviridzwa mademons aiva in other ways david anga ane gift yokuti paasvika pese pane dhimoni akaridza zvinoridzwa mweya china inoenda King Saul vabatwa nedhimoni woman of God pakanosheedzwa David anga ari gifted he was gifted pakuridza zviridzwa akatanga kugara nemadzimambo akatanga kudya nemadzimambo dhimoni rakapinda muna mambo David aisheedzwa achiridza zvinoridzwa mweya yetsvina yevha ya yaenda asi gift iroro harina kuitwa kuti aramba achigara nemadzimambo haana kuramba ana mambo because of gift rake pane zvimwe zvipo zvine vana vamwari zvinokubvumidza kubata mari nhasi woti mwari andirangarira asi mangwana basa rako iroro pane zvinobva zvaitika wozokera kupovhati zvekare asi david pane rimwe zuva raakatumwa nababa vake david aimboridzira mambo akazodzokera kumakwai mm. achipfudza makwai baba vake ukati vakoma vako vari kuhondo mm. enda nezvekudya unovapa paakasvika ikoko ndopaakasvika kune murume ainzi goliathi mm. zvakanzi chii chiri kuitika vanhu vachitiza goliath david anga ane chipo chekurwa zvekare paakashandisa gift rekurwa ndovhesi rapedzera kuverengwa namama iri ndopakanzi kingi vakabva vamutora vakati kubva zuva ranhasi hauchadzokera kumba kwenyu david airidza zviridzwa mm. apedza kuridza zviridzwa ambogara ambodya namambo nhasi mangwana aidzokera kumakwai mm. asi david paakazoshandisa rimwe gift dzimwe nyasha akaramba achidya nemadzimambo akazova mambo nekusingapere vana vamwari pane dzimwe nyasha dzokuti vakabuda mupovhati wabuda mupovhati and haudzokere zvekare pozoita dzimwe nyasha dzokuti wakabuda mupovhati mugore rino two years dzinotevera unenge une nhamo zuva ranhasi ndanomatira nyasha dzadhavhidhi nyasha dzekuti dzinge nhamo tibude mupoverty tibude munhamo mwari vaise matire mwari vadzikise nyasha matiri man of god nyasha dzekuti chatatanga chisatidzosere kumasure asi chitigarise nemadzimambo topedzesera taamadzimambo Amen. Amen. anoona kana ndiri kunzwika vana mwari kune nyasha dzekuti nhasi wakawana basa mm. ibasa rekuti wariwana mm. asi after three years basa iro rinokudzosera zvekunofudza makwai kozoita rimwe basa rokuti wakariwana basa iro radzinga poverty hakusisina nhamo ichakutevera child of god nyasha idzodzo kana dzanga dziri pana david dzinokwanisa kuuya patiri zvekare Vana Mwari, kune dzimwe nyasha dzekuti dzinodzosera vanhu mupovati senge dzaka dzakatanga kupinza David mumba makinyi mm. dzekuridza zviridzwa mm. aiti akapedza kuridza zviridzwa aibva aita se aibva adzokera inyasha dzekuti auzikanwe mm. vana Mwari wakaverenga previous verse chii chinoitika man of God hanzi king David paakanorwa achirwa na, na, na, na, na goliath apedza kurwa na goliath king vakabvunza vakabvunza komanda wavo kuti ndiani mwana uyu mm. komanda kana ndimuzive munhu ari kunzi handimuzive munhu aigara atipinda mumba masoo aigara ana soo so akabatwa nemweya china aenda padhuze naye pane zvimwe zvinhu zvokuti unoita uziikanwe mm. unoswera uchiita basa asi uri busy ndounoshanda kupfuura vanhu vese ndokuita kuti nyika isave nemadhimoni nyika isatongwe namamba nedhimoni ndiwo une nyasha dzekuti king ave asina mweya yechina asauzikanwe unoshanda kupfuura vanhu vese munyika asauzikanwe david airidza mbira mweya yechina yakabata king asi king paakanoona goliath king akati ndiani uku hanzi ndiani uyu ndiani meaning anga akanganwikwa pane zimwe nyasha dzokuti unokanganwikwa zvana david ndisi mwana wajese zvanzi kubva zuva ranhasi nokuda kwezvawaita uchagara muimba yangu uchadya neni Vana mwari tinoda kunamata zuva ranasi baba dzikisai nyasha mukati meupenyu hwedu nyasha dzekuti baba tibude mupoverty for good nyasha dzekuti nhamo baba tipei basa rinodzinga nhamo forever tipei basa rinodzinga poverty pandiri nedzinza rangu forever child of god pauri pako pray

murapatabo sataradeya rayatebeya masotoraba baba tinonamatira nyasha pamusoro pedu ndonamatira nyasha pane mwana wese ari kunditeerera nyasha baba dzikisai nyasha pamusoro pavo nyasha dzinodzinga poverty for good baba dzikisai nyasha baba dzinodzinga mweya yetsvina mweya wepoverty for good mweya dzinodzinga poverty for good vapei basa baba basa tisingavadzosere kupoverty vapei basa baba ribaba basa richavasumudza pamusoro richaita kuti varamba vachigara nemadzimambo basa rinodzinga mweya wepoverty baba dzikisai basa iroro pavari zuva ranhasi vapei basa vapei nyasha Baba, pamusoro pavo dzinodzinga mweya wepoverty in the mighty name of Jesus. Dzikisai nyasha dzinodzinga mweya wepoverty pamusoro pemwana wese ari kunditeerera, pamusoro pemwana wese akakonekta neservisi ino, pamusoro pemwana wese ari muno. Dzikisai nyasha dzinodzinga poverty nezita neropa raJesu. Dzikisai nyasha Jehovha, dzikisai nyasha pamusoro pavo. Nyasha dzinodzinga poverty for good. Rata basato. Pray, pray, pray. Namatira basa rinodzinga poverty for good. Not basa rokuti wakawana nhasi zvinhu zvonaka after three days zvooma. Namatira basa rinodzinga poverty for good. Nyasha nyasha dzichada kugara nemadzimambo forever. Namatira nyasha dzichada kugara nemadzimambo forever. In the name of Jesus. Morata basetera deya. Morapata basetera deya. But in the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. Amen. Child of God, nyashedza pamusoro pako. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. Mwari vachakupa maideas. Thank you, Lord. Mwari vachakudzikisa dzimwe nyasha pamusoro pako. Thank you, Jesus.
Zokuti haudzokere mukutambura. Amen.
Haudzokere mukurarama life yawamborarama. Yes, Father.
Life yekushaya.
life yokuti zvinhu zvinombonaka nhasi mangwana zvooma and nezvo wakuramba wakurarama upenyu wakungosimuka nekusumuka senyasha dzanga dziri pana joseph dzanga dziri pana david dza pamusoro pako nyasha dzekusumuka nekungosumuka kubva zuva ranhasi uchabatwa nemaoko ako chinenge chiri blaz oh, kubva zuva ranhasi basa rauchashanda haudzingwe ucharisiya uchienda kune rimwe riri pamusoro in the name of jesus kubva zuva ranhasi mari yawaibata kana waigumira pa 20000 ezvinezvi vakubata mamillions kana waigumira pa 50000 vakubata mamillions akaundi yako agara ine 6 mazero nezita rajesu nokuti nyasha dzacho dzava pamusoro pako right now child of god you are blessed you child of god you are blessed your finances are blessed in the mighty name of Jesus. Mwari ngakuropafadze every day in the name of Jesus. Tinoti nguva yekuchema yapfuura, nguva yekunofudza makwai yapfuura, nguva yekusaonekwa yekukanganikwa yapfuura. Wese watasangana naye ane mari achakuremember every day in the mighty name of Jesus. Favor yekudika ichave pamusoro pako gwazuva ranhasi. Pese pawasvika vane mari vachakufarira gwazuva ranhasi. Wese ane mari achada kugara newe kubva zuva ranhasi. pese pawasvika wese ane mari achati handichada kuti ubve padhuze nene sezvakaitwa david ndozvichaitwa pauri zvino shoko roti jonathan nadavid vakati kubva zuva ranhasi jonathan naso vakati kubva zuva ranhasi david akudya nesu haachabuda muimba yedu in the mighty name of jesus toda kukondotaura nyasha pamusoro pako wese wachasangana naye achabuda kubva zuva ranhasi wese ane mari tsoka dzako dzakutsvagwa nevane mari wakutsvagwa nevane mari tsoka dzako dzakufamba munzira dzevane mari vachakutarisa ende vachakufarira in the mighty name of jesus i pray Amen.
You are blessed, child of God. Amen. Amen and amen. Amen. Hallelujah.
Amen.
Vanamwari ngatori nzvimbo dzedu dzekugara tipinde mushoko raMwari. Amen.
Vanamwari zvinonakidza kuti tinonamata Mwari wokuti takashanda mwari akazviona kuti gift riri patiri haritisimudzi anotipa rimwe mwari ndimwari vanozviratidza man of god mwari vakaisa adam garden of eden zvokanda mwari it is not good for a man to be alone ndakuudza tinonamata mwari ane plan b hanya mwari he needs a helper munhu ari kuda mubatsiri Adam angaiswa garden of Eden kuti aite sei to maintain and to keep the garden. Zvokanzi naMwari it is not good for a man to be alone he needs a helper. Mwari havana kutanga kuudza mukadzi pana Adam vakatanga vaunza mhuka vakaona kuti mhuka dzakwanisa kubatsira Adam mwari ndopakazoita plan B yekuudza mukadzi. Child of God pauri unokwanisa kuona gift rawaishanda raitwa kuti ukwanise kudya raitwa kuti ukwanise kudya uchikwanisa kuenda kubasa. but gift irwo riri kuita kuti urambe uri poverty asi nhasi mwari wadzikisa nyasha pamusoro pako dzokukupa rimwe basa ri pamusoro pebasa iroro child of god hatina mati mwari anoita tirambe tiri mupoverty mm. mwari vakaisa zvavatiisira matiri vakaona zvisiri kushanda vanotipa zvimwe mwari vakaunza mhuka kuna adamu vakaona dzisiri kushanda vakaunza dzimwe vakaunza munhu amen mwari ndopawakazoona munhu ari happy mwari ndopa vakaramba vachiropafadza ipapo pane nyasha idzodzo chwana god pamusoro pako right now pane nyasha dzekuti uramba uchingosumuka uchisumuka chwana god hatina kutenda mwari anotisiya tiri makwai david angana anointing anointing yanga iri pana david ndo anointing iri pamusoro pako anga ne the holy spirit une the holy spirit iwewe anga ne mweya muchena ane mweya muchena ana kuramba ari makwai child of god nguva yako yekuti unoramba uchitambura rumakwai yakwana yes, haurambe uri mumakwai uri mwana wamwari haurambe uchitambura uri mwana wamwari unotambura nhasi asi mangwana patokutarisa tokuona kugara naking so tokuona una king so asi mangwana patokutarisa tokuona waiwe waive iwe king
unopromotwa nhasi ndiunenge wamanaja pabasa mm. panodzoka chikutarisa kambani iyoyo ndione nguva mambo ndione nguva kuona that company ndo mwari watinoshumira here mwari anotisumudza achitisumudza achitisumudza ndo mwari watakatenda in the name of jesus vana mwada kupinda mushoko ramwari tiri chechi yeshoko tiri vana veshoko tinofamba mushoko rajehovha in the name of jesus baba vana mwari tiri kufamba pasi tiri musizeni yekuropafadzwa namwari isizon yemaropafadzo yamwari maropafadzo amwari mm. woman of god tiri musizeni yekuropafadzwa namwari mwari havasati vaguma kuropafadza vana vavo
Tiri musizini yekuropafadzwa naMwari. Mwari vanoropafadza avo vane nzara dzekuda kuropafadzwa. Kana uchiti inini ndoda kuropafadzwa, ndo sevhisi yako iyoyi. Nhasi unobuda une ropafadzo yaMwari. Ndakati unobuda une ropafadzo yaMwari, watone ropafadzo pamusoro pako, ropafadzo yedenga. Tiri musizini yeropafadzo yaMwari. Meseji yanhasi, ropafadzo yaMwari part 7. yes ropafadzo yamwari part 7 kunzwa shoko ramwari nokuita shoko ramwari vana vamwari kunoita tive nesimba rinopfuura simba rewakaipa vana vamwari takadzidziswa chinhu chinosimbisa vana vamwari prayer mm. prayer is very important mm. takadzidziswa chinhu chinosimbisa vana vamwari fasting mm. though fasting is very important mazuva ranhasi ndakazokudzidzisa chinosimbisa vana vamwari kuti kana ndakuva mwana wamwari akasimba unofanira kuita sei because ma prayer and fasting tinoona devil anosvika even pana jesus mm. a man of prayer mm. after prayer jesus devil anopinda pana jesus mm. after fasting the 40 days and 40 nights zausati wamboita you wakafasta 3 days ubati ndane power mm. jesus akafasta 40 days child of god and 40 nights zausati wamboita mm. devil akapia mm. you wanna fast 3 days 3 nights and what 7 days 7 nights asi uchiri kungoradzurwa nemadzikiriri mba mako muchiri kupinda varoyi tsvada kukoti varoyi havatye pray and fasting chete pane zvinotyiwa nevaroyi pane zvinotyiwa nemweya yetsvina dave jesus apas afasta 40 days and 40 nights akasvika akasumudzwa mm. nadevhu akaratidzwa nyika akanzi wandipfugamira ndokupa akaita kusumudzwa murume ane prayer nefasting mm. and then ndochinhu chaunoti ndosimba rako ichocho zvinhu zvokuti devil akachallenja mm. ndo simba rako rototi inini ndinofasa ndonamata saka nepower apa ndiroyeke child of god wakaona uchine brain idzodzo chiri mwana mudiki uri baby christian dzaso yakabatirwa mari dzaso yakabatirwa muchato wakabatirwa zvinhu zvese handauya kuzokutuka asi ndauya kuzokudzidzisa kuti wakakoshesa prayer and fasting chete zvinhu two izvozvo ndonamata 8 hours the faster four days per week child of god wakakoshesa zvinhu two izvozvo unogara uri muranda wadevil jesus atipedza kuitwa izvozvo man of god chii chakaitwa akasumudzwa nadevil mm. devil akapiya akasvika pane murume aifasta achinamata zvizive kuti after fasting and prayer mweya yetsvina inokwanisa kusvika mba mako wotosvika wotoroyewa kana usina zvimwe zvinhu zvandazokudzidzisa nhasa mm-hmm. wotoramba uchitoroyeka asi uri mukadzi nemurume anofasta izvozvo hazvikusimbise nhasi ndauya kuzokudzidzisai zvinosimbisa vana vamwari woman of god pane vandakambonzwa ini vakanonamata woman of god all night prayer vachinamata vapedza kunamata vakatanga kutsvaga varoyi venzvimbo iyoyo vakati tinodeedza varoyi vese we command fire kune varoyi venzvimbo ino vachinamata kwakuda kunoedza vakabva varara vakavashedza varoyi mm. vakauya vakaapiya mm. vakarohwa nemadzikiriri vese vanhu vaswera vachinamata izvozvo ndo zvinova zvakuuza kuti prayer nefasting zviri zvega hazvina kukwana hazvina kukwana kana kuti ndine mweya mutsvene handibatike kuva naye mweya mutsvene jesus ane mweya mutsvene maari ane anointing akasumudzwa nadevil But nakukuza Jesus akasumudzwa na devil right now asumudzwe zita rake panodanwa not aripo panotaurwa zita rake asipo panotaurwa rake zita anofugama Jesus akambosumudzwa na devil asi right now panotaurwa rake zita asipo iko zvino takataura rajesu pane dhimoni jesu ari kuhevhena god the father takataura zita dhimoni rinobuda panotaurwa zita rajesu kuheu kunoshekeka zita asi murume wekuti akambosumudzwa ane zita rainzi jesu iroro achipedza prayer and fasting akasumudzwa nadevil asi pane nguva yekuti aimbomusumudza wona jesu anopfugama pakataura zita rake not aripo mm. devhu iko zvino akasvika patiti akataura rajesu anopfugama asi ndiye aimbosumudza iye jesu wacho mm. zvichireva kuti prayin fasting jesus ati pamuprayin fasting akasumudzwa mm. asi iko zvino jesu haasumudziki kana zita rajesu vana vamwari mm. rakataurwa mm. satani achipfugama ko akaapiya mm. chii chinoitika asipo zita rake parinotaurwa pane zvinoitika ko iye akapiya physically mm. akasvika akapiya murume achasumudzwa nemweya yechina achasumudzika haachabatika chii chikuitika tofanira kudzidza panaye jesu chii chakaitika kuti asumuke kudaro chii chakaitika kuti zita rake rive nesimba kana wakaipa aimboapiya paari ezvinozvi wakaipa haachapiya chii chakaitika paari mm. izvozvo ndo zvatinofanira kudzidza ndo zvatinofanira kustada ndo upenyu watinofanira kurarama handisi kuti fasting yakaipa handisi kuti prayer yakaipa zvine basa mm. asi zviri t zvega wakararama mazviri zviri t mm. usina zvandida kudzidza zuva ranhasisi unorarama upenyu wakuti unovenga mwari uti ndakanamata ndakatsanya wani hamusati mambonzi wavanhu vanokuza ndakanamata ndakatsanya but asi kuchinja mm. asi kuchinja because pray and fasting ndevaitising mm. azvichinje zvunhu izvozvo mm. woman of god pray and fasting haichinje chunhu man of god pray and fasting haichinje chunhu mm. zita rajesu harichinje chunhu kuva nemweya mutsvene mauri hazvichinje zvunhu chunhu mm. pane zvinochinja zvunhu pane zvaunoita upenyu hwaunoita kuti jobho hakuna chake chaibatwa pane zvaunofanira kuita kuti jobho dhevaiti akasvika pane zvajobho mombe dzichifudzwa uko dziri kumafuro hadzibatwe dzimwe anobata izvino dzajob hadzibatwe ndoupenyu watofanira kuziva watofanira kudzidza watofanira kustada kuti vaite iko kuti vasabatwe chii chaiitwa nevanhu ava kuti vasabatike ndo zvatinofanira kuidzidza izvozvo kana kuti pray and fasting pray and fasting that's why yaparidzwa pray and fasting vana vamwari vasiri kuchinja gore richitanga vanofasta ma10 days mm. asi parinopera vanenge vane nhamo inopfuura yavanga vanayo last year gore richitanga vanofasta ma40 days mm. vachinamata vachifasta ma40 days mm. asi gore parinopera vanorohwa nemademons kupfuura mademons aivarova last year izvozvo ndozvava zvakuza pray and fasting zviri zvega is not enough tadzidziswa kuti panotanga gore ngatifastei ma40 days ma10 days mm. asi pane rimwe shoko risina kuuya materi pane imwe lifestyle asina kustarta mm. thats why life yedu iri pairi vona mwari sore ndadaiza kupa information nekuti wakaiteerera wakanyatsoiteerera upenyu hwako uchachinja for good unosumuka hakuna muroyi anokubata hakuna chine zita rako chinobatwa hakuna mweya chine inopinda pauri It's not about prayer and fast. Mm. As what I prayer. Mm. Try to God me, myself. The first four days every week. Mm. Myself, men of God, no number six hours every day. Mm. Myself. But zviri zvega izvozvo kwandiri hakuna kwazvinondiendesa
man of god ndakafasta 200 days myself ndakafasta 100 days ma 40 days man of god i'm a man of fasting i'm a man of prayer but zviri zvega izvozvo ndoziva kuti hakuna kwazvinosvitsa hausi kuparidzirwa nemunhu asingafasti man of god mm-hmm. hausi kuparidzirwa nemunhu asinganamate mm. ukuparidzirwa nemunhu anogara ari muprayer but ndiri kukudza zvinhu izvozvo ndakazviita man of god life yangu yakaramba ichidzika man of god ndakafonza 200 days hapana chakaitika muupenyu wangu 100 days hapana chakaitika 40 days hapana chakaitika asi pane zvimwe zvinhu zvandakatanga kuita muupenyu wangu zvakachinja malife
woman of god kumana munangiro book of james 1 verse 5

if you love me keep my commandments yes. mm. kana wakakipa macommandments ndichaita sei ndichauya namwari vangu ndogara mauri nababa vangu
vana mwari hanzi wakava munhu anonzwa shoko ramwari nekuriita nekurarama mariri mm. ndichauya nababa vangu togara mauri Amen.
vana mwari imba yako yakava bhodhi yako yakava bhodhi inogara mwari mm. hanzi ndichauya namwari togara mauri nababa vangu
pana mwari hapana mweya yetsvina ndo jesu vanambokuparidzira kuti jesu zita rake rakataurwa mweya yetsvina inotiza ko paanenge ari akugara mm. Mm. Hakuna muroyi anopinda panogara Jesu. Hakuna chirwere chinosvika panogara Jesu. Wakava munzwi nemuiti weshoko. Hakuna chewakaipa chinosvika pauri.
Hakuna muroyi, hakuna devil anopinda pauri. Wakava munzwi nemuiti weshoko.
Jesu ari kutsvaga vanzwi nevaiti veshoko.
simba ramwari riri pane ava vanonzwa nekuita so kunoti prayer and fasting chete tho prayer and fasting is very important mm. asi wakakoshesa izvozvo usiri munzwi nekuiti mm. takuparidzira unorarama zviri opposite mm. zvizive kuti jesu anenge asiri pauri nyasha dzedu dziri panogara jesu
jesu anogara papiko anogara pane avo vanorarama mushoko vanorinzwa varinzwa voita haleluya shoko ramwari verenga book of job chapter 1 verse 8 to 10 taverenga job 1 8 to 10 and the lord said to satan have you considered my servant job that there is none like him on the earth

murume wekuti hakuna chake chaibatwa nadevil waverenga pekutanga devil ainzi namwari uri kubva kupi zva ndanditendera up and down mm. paearth ndichitenderera zvangu mm. achitenderera chite kutsvaga vekubata mm. asi kune mumwe wekuti anga asingabate chine zita rake sichoo job hakuna chake chaibatwa nadevil man of god why aiva murume ainzwa nokuita shoko ramwari
murume airarama muutsvene mwari wedu mutsvene achirarama mukutya nemukuida mwari mm. hakuna chajobho chaibatwa vana mwari hakuna huku yajobho yaibatwa
hakuna mombe yajobho yaibatwa mm. hakuna chine zita rajobho chaibatwa vana vamwari why because job aiva murume aida mwari yes. murume aiva aiva murume ainzwa nokuita basa ra ramwari vana vamwari wakava mwana wamwaka usikada kubatwa nadevil it's not about prayer and fasting mm. though prayer and fasting is very important mm. but ita sajob
Jobho akaropafadzwa naMwari, hanzi akaropafadzwa zvese. Mwari vakaropafadza zvinobatwa nemaoko ake. Why? Because Mwari vaidada naye, aiva munzwi nemuiti weshoko.
Vanongwari simba raMwari, nyasha dzaMwari dziri pane vanonzwa nekuita shoko raMwari. Kana uda kugara uchiona Mwari, kuona nyasha dzaMwari iva mwana anoda mwari iva mwana anoteerera shoko ramwari nokuita
mwari vari kutsvaga vanzwi nevaiti veshoko
ariuno kana ndi kuparidza zvinonzwika kana ndikubatsira mumwe vanomwari zvajobhu zvese zvai zvine covering
hanzi pamba kaiswa heji pane zvajobhu mm. uda kuti mwari vaise heji pane vana vako mm. uda kuti mwari vaise heji pane zvine zita rako mm. uda kuti mwari vaise heji pabasa rako chii chaunoita

Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Vana Mwari, Jesus akava nezita ripamusoro pemazita ose. Sei? Mm. Chakaita kuti ave nezita ripamazita kuteerera nokuita jesus aiva munzwi weshoko ramwari nemuiti weshoko ramwari akateerera mwari kusvika mukufa mwari vakamupa zita ari pamusoro pemazita ose
jesus akava nezita ari pamusoro pemazita ose nei nekuteerera nekuita not neprayer and fasting Amen.
Jesus ndambokuudzai akafasta akanamata for 40 days and 40 nights zvawasati wamboita mm. iwe wasati wambonamata 2 hours every day mm. iye akanamata zuva rese 40 days ainamata 24 hours for 40 days mm. akatsanya 24 hours for 40 days hazvina kumba zita ri pamusoro pemazita ose achipedza kudaro nambokuudzai devha akapiya akasvika akamuitisa mm. asi right now devil akaapia pana jesus paakapedza kusanya akasvika pana jesus hakuna chaanotaura anosvika achipfugama amen amen anosvika achipfugama yes because of kuteerera kwaakaita ainzwa jesu chaainzwa aibva aita vana mwari right now munorwisa shoko ramwari hamudi kurarama mariri that's why every day muchiramba muchiroyeka secret pavana vamwari iri pai iri pakunzwa nepakuita shoko ramwari takarinzwa shoko ramwari takariita vana vamwari tinova nesimba kupfuura rewakaipa
tinoita tisaroyeke kunamata kutsanya nekunzwa nekuita shoko ramwari but wakava munhu anonamata nekutsanya wagumira panzira
wakaipa anosvika achikubata zvipedze zvese izvozvo kunzwa nekuita nekutsanya nekunamata wakadaro child of god pauri hakuna wakaipa anokubata nyasha dzamwari dziri pakunzwa pane vana vanonzwa mm. nevanoita shoko ramwari
ndo pane nyasha dzamwari ndo pane nyasha dzamwari
pane mumwe murume man of god mm. Woman of God, look book of Romans 7 verse 15. Murume kuti zita rake rakara kuzika una mademon. Mm. Not he was not he was not a man of prayer and fasting chete. Mm. Murume anonzi Paul. Mm. Mm. Romans 7 verse 15. Ndichaverenga Romans 7:15. For what I am doing I do not understand. for what i would do that i do not practice but what i had that i do hanzi napo ndinoita zvandisingafarire zvandisingafarire ndozvandinoita in other words shoko ramwari nyama yaiyo tiite shoko ramwari zvisingadiwe yes, nenyama yake ndezvaanoita ndinoita zvandisingafarire mm. nekuda kwokurarama izvozvo kuti iye airarama kuita zvinodiwa namwari mm. ndokuonoverenga book of acts mm. pachidzingwa madhimo nesons of scava mm. zvanzi paul we know jesus we know mm. bro we know kana zita rako rizikanwe mm. it's not la jesu chete unozikanwa mademons even your name kana zita rako rizikanwa woman of god mm. iva munzwi nemuiti weshoko usararame zvaunoda mm. rarama zvinodiwa naye wakararama zvinodiwa namwari chii chinoitika zita rako rinosumudzwa unova nezita rinozikanwa nemweya yetsvina rapo zita rake raizivikanwa why because anga asingazviraramira airaramira jesu aiva munzwi nemuiti weshoko wakava munzwi nemuiti weshoko vana mwari zita rakunozikanwa hakuna parinosheedzwa kun'anga zita rako vakada kurishedza kun'anga panoita faya hakuna anoteketera zita rako mm. vachakuteketera panowane faya vanoudzana varoyi kuti musachema kataura zita rapo tinoparara nokuti zita iri haisisiri zita vana mwari man of god hanzi poor we know mm. and jesus we know mm. poor we know and jesus we know zita rajesu rakita mm. parinotaurwa mabva anopfugama kora poor kana richienzaniswa nerajesu mademons kana achitora zita rapaul rakaenzana mm. and then ndopatishokonombara in him we live yes. in him we move yes. and in him we have our being yes. but zita rangu parinotaurwa man of god ndiri muna jesu hanzi najesu wakararama mukuita shoko rangu mm. ini nababa vangu ndichauya mauri yes, vanosvika vachigara mauri mm. vanhu vakati vada kuataka iwewe muna muna mwari umu amen chii chavanoita men of god vanosvika vachibatana namwari mm. mukuziva men of god zita rapowo ranga rakuenzaniswa neramwari wake mm.

paul murume aifasta murume ainamata mm. but paul izvozvo zvega zvamupa zita but akazomupa zita munzwa kuti ndinoita zvandisingadi mm. akatanga kuraramira jesu vana mwari upenyu hwako wakatanga kurarama wakatanga kutsvaga zvinodiwa namwari mm. wakaipa afa akabata chine zita rako hafa akabata kine zita rako in jesus mighty name vanongatira kunopedza woman of god kumba munongera book of one kings chapter 17 paverse 13 to 15 ndichaverenga first king 17 13 to 15 yes woman of god and elijah said to her do not fear go and do as we have said but make me a small cake from it first

and she and he and her household ate for many days amen mwari ngaropafadze kuverenga shoko rako man of god mukadzi uyo kusidhoni kuzarafati anga ari widow mwari wakataura naelija vakati enda kune shirikadzi iri muzerefati musidhoni ichakupa zvekudya elija achisvika muimba yesvirikadzi akasvika kaita sei akati mune imba mako mm. zvikanzi neflower neoil shoma zvandida kubika kuti ndidye nemwana wangu kani tadya tova tafa mine mba mamune poverty mm-hmm. mm. vamune spirit gore nzara spirit of poverty mm. elija akati ndibikire ndidye mukadzi uyu akati ndozvatinazvo zvikanzi atindibikire ndidye wakandibikira ndakadya mba mako flower neoil hazvise zvakapera iye mukadzi uyu ndopaakabva akanzwa akabva aita zvaakaita zvinhu zvisinganzwisisike shoko ramwari harinzwisisike but paakafollowa instruction paakanzwa akaita shoko ramwari poverty yakatama mba make Amen. chakadzinga mweya yetsvina mweya yepovha nyumba make chii man of god kunzwa nekuita shoko ramwari
chinodzinga nhamo mumba mako child of god unteerera neivo uri kundinzwa muno chii chinodzinga nhamo mumba mako chii kunzwa mwari nekuteerera mwari kutsvaga kuti mwari vakatii mushoko rava about poverty iri pandiri wakaziva kuti mwari vakati chii wakararama mushoko iroro wakateedzera even risinganzwisisike shoko iroro wakateedzera shoko iroro chii chiri kuitika uchiteedzera shoko iroro uchiita shoko iroro poverty inenge ichiti bhabhai
mukadzi uyu nhamo nekushaya kwakabva mba make nei zuva raakafolowa instruction zvinhu zvaakaudzwa hazvinzwisisike mm. asi paakazviita mweya yechina

and your flesh shall be restored to you and you shall be clean but naman hazvinzwisisiki zviri kuudzwa namani mm. naelisha mm. namani murume ari kurwara mm. ari kuudzwa zvisinganzwisisiki kunzi enda unogeza pedzisai muno wamwari But Naaman became furious and went away and said, Indeed, I say to myself, You will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over Mona, the... Mona, generation yanaman.
Mm-hmm. Generation inoda kuudza Mwari zvekuita. But men of God akasvika akavaparizira zvekudiwa naMwari zvodiwa naMwari. Ivo vane the way yavanoda. Amen. Namani ari kuudzwa shoko rekuti apore asi iye ane zvaaida kuti man of God vaite paari kuti man of God vangasifanira kuuya kwandiri vosheedza mwari wavo vosumudza ruoko rwavo woweva pandiri ndipore mm. tikurarama mugeneration yekuti takakuudza kuti ita so kuti mwari vakuropafadze havateerere vane zvavanoda kuti mwari va iite kuti varopafadzwe namwari mwari havashandi vachidaro mm. mwari vanoshanda kune vanonzwa nekuita shoko ramwari vana mwari tavai chikuparidzira chakadai so ndotinoita vana vamwari vasimuke iko zvino yasizi nekuti simuke dyarai mwari andiratidza tichidyara mm. wakasadyara unonga wadaro Child of God. Hazvirevi kuti hauende kuheaven, unoenda kuheaven, child of God. But pasi pano haufumi. Hazvirevi kuti Mwari havakude, vanokuda. Asi pasi pano, mabenefits epano pasi pano hauye mba mako. Vana vaMwari, woman of God, vada zvavanoda mm. kuitira Mwari kuti Mwari varopafadze. Mm. Mwari vashanda vachidaro. Tinosumuka nokuda kwekuti tateedzera zvataurwa namwari even zvisinganzwisisike even tine zvatinoda kuti tiitire mwari kuti vatiropafadze mm. hatiite zvatinoda ropafadzo yedu haipo ipapo hili nyanamana haipo pane zvapane zvaanoda mm. iri pane zvinodiwa nemunhu wamwari pane zvinodiwa namwari iye zvaanoda hakuna hiling ikoko even elisha akasvika akaita izvozvo mm. haapore

so he turned and went away in a rage muona muona muna wani munhu ari kutoti kwandabva kune kune mvura dziri nani like indada kunetsa kune kune kune kune kune rwizi rine tsvina kwandabva kune zviri nani it's not about kune zviri nani vana mwari tinoita kwanzi namwari ita pane zvanzi namwari ita even zvakasviba even zvichitonge zvakashoreka mm. ipapo mwari pane zvavati ipapo ita ipapo even uchizviona nemaziso ako uchizviona kuti ah, zvakashoreka mm. ita ndo pataura mwari ndo zvinotaura mwari man of god ndina vanhu vakuya kwatiri mm. tisina chatinacho ah man of god tisina zvatinazvo takasvoreka mm. but vakuona nyasha dzamwari patiri woman of god vakaona chibhadhara tais kwatiri i remember pane akatanga kuuya chibhadhara 200 rand mm. woman of god 200 rand mm. tais atamuparidzira bhadhara tais mm. but akaona mwari pati takasoreka mm. isu tichizvitarisa tiona takasoreka asi patiri pane nyasha you know takazvitarisa takasoreka tiri jordan mm. zvoti like kune magreat man of god man but akasarudza jordan akasvika akaisa mari yake pana jordan patiri

chii chiri kuitika anoisa mari yake vana wamwari kune mariver akanaka you know zvokuti anoti uku ndokwakanaka ndokune ropafadzo yavo no sometimes ropafadzo yako inokwanisa kune akashoreka isi takashoreka kuti kune vafundisi vari pamusoro pedu by far mene kukoti vane mabig church okuti vachiparidza wega unoda kuconnecta nenyasha idzodzo asi sometimes nyasha dzako dzinokwanisa dzi kune mufundisi like akaita kunge isusu man of god wokuti ukatarisa unoona pasina nyasha mm. asi tirana jordan vane nyasha namani wakasatarisire pasi wakatarisa mm. pane nyasha dzakaiswa namwari patiri zvokuti wakada kuenda kune zvakanaka izvo life yako unoda bairi pairi kana unokwanisa kudzika asi ziso rako rakavhurika wakatarisa jordan vana mwari kune vanhu vauya kwatiri woman of god achibatatise right now wasumudzwa namwari atida kuvaparidzira about that but mwari vakataura navo
mwari vakataura navo vataura navo mwari chii chavakaita man of god havana kurwisa jordan mm. vakanopinda mujordan pavakapinda mujordan man of god vakabuda vane mari vakasumudzwa namwari yes. vakasumudzwa namwari hazvireve kuti vanhu ivo havaone mm. vanoona mm. but vanhu vasina kupikisa voice ramwari marokofambenaro shoko 13 and he seven came near and spoke to him and said my father if the prophet had told you to do something great would you not have done it how much more then when he says to you wash and be clean

no obva aita shoko ramwari shoko robva ratiudza kuti mhezi dzese maperembudzi akabva akabva nei nekuteerera nekuita child god i pray for you ndonamatira nyasha pamusoro pako nyasha dzekuti uve munzwi nemuiti weshoko Chiona kuti simba rako riri pakunzwa nekuita. Yes,
Chiona kuti wakava mwana anonzwa shoko raMwari. Mm. nekuita shoko ramwari unokunda poverty yes, unokunda zvirwere zviri pauri yes, iva mwana wamwari anonzwa nekuita shoko ramwari
baba kune vana vese vari muno nevakakonekta nesevhisi yanhasi mm. Mm. Baba ndonamatira nyasha dzekunzwa nekuita shoko renyu mukati meupenyu hwavo in the name of Jesus.
Vasangova vanzwi chete
asi vave vanzwi nevanoita shoko renyu.
Jesu munoonekwa munozviratidza munogara pane vanonzwa nevanoita.
Vana ava vakava vanzwi nevaiti veshoko renyu muchagara mavari and havaroyeke ndavabatike yes, pamagara hapana poverty yes, pamagara hapana zvirwere yes, pamagara pane heaven pamunogara pane nyasha

May good God bless you with peace. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Mwari ngavaropafadze zvinobatwa nemaoko avo.
Nezita neropa raJesu. Don't this week uchararama usi kuzoparara.
Tsvagwa nezvakanaka.
I speak promotion pabasa rako. I speak life pabasa rako. In the mighty name of Jesus. Kana kuna anga akagadzira chombo kuti udzingwe basa. I command weapon yoke to go back to sender in the name of Jesus. Kana anga akatumira kana pane anga akatumira rufu pamusoro pako, I command rufu rongo rakatumira kunga rinobata akatumira in the mighty name of Jesus. I cover you with blood of Jesus. And I will puma this week. And I will rarama this week. And I will sumuka this week. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus mighty name I bless you this week. In Jesus mighty name.
Child of God you are blessed.